L-aħħar tad-dinja, meta se jasal? Nafu meta se tispiċċa d-dinja, eh, li kien għal ħafna profeti, hekk insejħulhom insomma, ilha li spiċċat id-dinja. Per eżempju, dak li semmejna l-aħħar darba Nostradamus li għandu ħafna tbassiriet vagi F'waħda minnhom forsi waħda mill-iktar ċari jgħid li fis-seba' xahar is-sena 1099 mis-sema jinżel is-sultan kbir tat-terrur biex iġib ħerba kbira, eh, ir-re tal-Mongoli, u qabel u wara Marte biex isaltam xorti kbira. Min hu dar-re tal-Mongoli eh, ma nafux, però eh, la wasal u laqqas kien hawn dan il-renju kbir tat-terrur. Imma Nostradamus ma kienx l-uniku wieħed li prova jbassar il-futur. Bdow mill-bidu ta' meta beda jikteb il-bliedem fil-fat fis-sena 992 kien hemm skular Bernard ta' Tirurgja li qajjem pandemonju kbir fl-Ewropa għax qal 32 eh, sena wara kella tispiċċa id-dinja kien baqala biss dan iż-żmien. Fil-fatt, u miet u d-dinja ma spiċċaċ. Eh, Fl-1179, l-astrologu John ta' Toledo qal li billi l-pjaneti ħa jkunu bi dritt xulxin se tispiċċa d-dinja u f'Kostantinopli l-Imperatur Biżantin kien imbarra t-twieqi biex ma jiġru xejn u l-Arċisqof ta' Canterbury sejjaħ għal jum ta' tpattija. Imbagħad f'Ġunju tal-1524, L-astroloġi f'Londra kienu ħabbru ħajsir dulluvju kbir u kien hemm mal-20,000 persuna li ħallew djarhom u marru jippruvaw jeħbew forsi jeħelsu minn dan it-terur, ma ġara xejn. U ħafna ħafna drabi kien hemm tbassir li ħadd ispiċċa d-dinja 1532, 33, 37, 84, Fl-1757 kien hemm waħda kbira ta' Emanuel Swedenborg, dana kien qal li jara l-anġli u kienu ħabrulu li li ħat ispiċċa dinja. Mbagħad kien hemm fl-1761 li eh, William Bell li kien suldatu fundamentalista li kienu ġraw żewġ terremoti bi 28 jum bejnietom, kien qal mela 28 jum oħra ħaj ħa tispiċċa d-dinja, dan spiċċa miskin fi sptar tal-moħħ. Fl-1774, mexxejja tas-setta Joanna Southcott qalet li ħa tweled il-Messija u li ħa tispiċċa wkoll id-dinja. La weldet u laqas spiċċat id-dinja. Fl-1874, Charles Taze Russell li kien eh, il-fundatur tal-Knisja li minna ħarġet il-xhieda ta' Ġeħova, kien qal li ħadd ispiċċa d-dinja f'dik is-sena 1874 u mbagħad id-data nbidlet għall-1914 u mbagħad meta ma sar xejn reġgħet inbidlet għall-1975. Ħafna u ħafna ħafna snin ħafna tbassir li fil-fatt ma seħx. Eh, is-sena l-fajn il-fejn forsi tiftakru intom ukoll il-millennium suppost kellha kien hemm il-Y2K virus u kellha tispiċċa dinja u fost dawk li ħabbru li ħadd tispiċċa dinja kien hemm l-Evanġelista Amerikan Cherry Falwell li kien magħruf ħafna. Eh, Umbagħad eh, kien hemm dik il-kbira tal-21 ta' Diċembru tal-1000 2012 eh, li suppost kien hemm dik it-tbassira tal-profezija tal-Majani li ħadd ispiċċa din ukoll ma ġara xejn. Eh, waħda mill-profeti eh, ta' żmienna, Jean Dixon li mietet fl-1997, din kienet qalet ukoll ħad ispiċċa d-dinja, però kellha profezija li biha laqtet il-lik. Dina fl-1956 fil-magazine Parade kienet qalet li eh, l-elezzjoni Amerikana se tkun dominata mill-Moviment Laburista imma se titrebaħ minn Demokratiku li se jmut waqt li jkun President. Eh, fil-fatt, fl-1963, seba' snin wara, eh, John Kennedy, il-President John Kennedy, inqatel f'Dallas kif jaf kulħadd. Imma dina għax kienet taf il-futur jew għax kombinazzjoni inzerta tila din il-profezija eh, laqtita. Fil-fatt i qalet li min ħajitla president fl-1960 ħajmut bħala president jew fl-ewwel jew fit-tieni term, ġifieri kellha eh, ċans ta' xi 8 snin, 9 snin. Barra minn hekk, qalet li jista' jmut mewta naturali qalet u jista' wkoll jinqatel. Again, reġet fetħet iktar. Eh, Umbaħt kienet ftit wara bidlet u qalet li mhux demokratiku ħajitla ma ħajitla President Nixon, ġifiri u koll emmek ma laqtitiex dina. Issa i kien hemm iċ-ċans li President imut waqt li jkun President għax kien hemm tliet Presidenti oħra li nqatlu u kien hemm ħafna ħafna attentati fuq Presidenti oħra qablu. Imma nzertat dik laqtita. Imma dina kienet laqtet biċċa minn profezija meta fil-fatt kienet għamlet eluf u baqgħet tagħmel eluf oħra li ma saħħux. Per eżempju, kienet qalet li fl-1985 se jkun hemm gwerra fejn jintuża il-germ warfare. Fej kienet qalet li s-Sovjetiċi ħajkunu l-ewwel li jitilgħu fil-qamar. Kienet qalet li fis-snin 60 se jinqatel Fidel Castro. Fidel Castro baqa' baqa' jgħix iferfer sa l-2016. Kienet qalet li kometa se tolqot id-dinja fis-snin 80 u kienet qalet ukoll li se eh, tiġri ħerba kbira u gwerra dinija fl-1999 dan fost eluf ta' tbassirit oħra li għamlet li fil-fatt ma seħħew. Ġifieri kombinazzjoni insertat xi ħaġa li ġabita kif ngħidu bil-Malti rip il-lik. Imbagħad kien hemm Tamara Randi, storja interessanti ta' Tamara Randi dina eh, wara li sar l-attentat tal-qtil fuq President Reagan eh, fit-30 ta' Marzu 1981, dina urew recording li kien sar f'jannar ta' qabel fejn hija kienet bassret eżattament se jiġri lil President Reagan. E, u ovvjament il-gazzetti, il-ġurnali intlew b'dawn il-headlines fejn dina kienet bassret il-futur, bassret li ħajsir attentat fuq il-ħajja ta' President Reagan, u bat sirna nafu għax it-tekniċi tat-television, tal-istazzjoni tat-television irrabjaw u kixfu kollox li din fil-fatt il-bassira mhux veru kienet għamlita e, f'jannar, kienet għamlita ftit wara li sar l-attentat imma biddlu d-data, kienet konfoffa bejnha u bejn il-producer tal-programm. Wara dal-ħafna stejjer u ħafna u ħafna stejjer oħra, naraw li fil-fatt ħadd ma jirnexxielu jbassar il-futur qabel jiġri, kumbinazzjoni tinzerta xi ħaġa, imma ngħid jiena x'sens fiha li tbassar il-futur jekk tuża kliem vag u ambigwu. B'liema awtorità nies bħal Nostradamus, Jean Dixon, Tamara Rand, Edgar Cayce oħrajn dana ikun jafu l-futur, b'liema awtorità. U barra minn hekk xi skop għandek li tbassar il-futur jekk ma tistax tbidlu. Jekk tista' tbidlu mbagħad ma jibqax il-futur dak li qed inti, ġifieri ma tagħmel sens. Dawna eh, il-bżieżaq li qed nifqa' jien mhux qed nagħmilhom kapriċ, qed nagħmilhom biex intom tużaw iktar moħħkom. Ma tibilawx kollox. Sakemm nerġgħu nintaqgħu jekk għandkom xi kummenti u xi messaġġi x'tibatuli għandi l-email xettiku at gmail.com u jiena nipprova inweġibkom. Sakemm nerġgħu nintaqgħu, saħħa.